گۆتەین بەریزم بەردەوامە لە پێشکەشکردنی بەرنامەی کوردی ژادیا 2000 FM لە سیدنی ئوسترالیا هەر دو هونەرمەندن دەنگ خۆش نەجمی غولامی و شاهین تاڵەبانی پێ چەند ساعتان گەیشتنە سیدنی بۆ پێشکەشکردنی کۆنسێرەکی کاکە نەجمی و شاهین خان ئێمە زۆر زۆر خۆشحالن کە جاکیتن من گۆت و بێژ گەل لەوەی بکەن پێشەکی بەخێر بێن بۆ ئوسترالیا هەر بژی کاک مستەفا جەملی سوپاسی ئێوە دەکەم کە دەنگی من گەیاندن بە ئەویندارانی دەنگی من و هەروەها ڕێزم هەیە بۆ هەموو کوردانی ئوسترالیا بە تایبەت کوردانی دانیشتووی سیدنی. زۆر سپاستم کاکە نەجمی بەخێر بێ هەروا شاین خان بەخێر بێ بۆ ئۆسترالیا. خۆشحاڵیەوە کاک مستەفا گیان زۆر زۆر خۆشحاڵم شانازی شەقەم کە ئەم ڕێگە دوورە ئەگەر هەرچەند هیلاکیشی تیابوو وەیە چون تێم بۆ لای

لە ڕاستیدا ئێمە بۆ خۆشەویستی ئەو کوردانەی کە لێرە هەرزین و بۆ ئیحترامی ئەو ڕۆژە لەو ڕێگە دوورەوە هاتووین و لە ڕاستیدا شانازییەکە شانازییە بۆ ئێمە کە بتوانین لە نزیکەوە لەگەڵ کوردەکانی دانیشتووی سیدنی ئوسترالیا شەوێکی باش بەرینە سەر. کۆمەڵێ سوود و گۆرانی تازەمان ئامادە کردووە و هەروەها گۆرانی هەڵپەرکێشمان ئامادە کردووە بۆ ئەوەی ئەو خەڵکە لێرە دوورن لە هەموو شتێ بێبەشن ئەمانەوێ شەوێکی خۆش بە یەکەوە بەرینە سەر کاک مستەفا. سپاسم کاکە نەجمی. شاهین خان وەکو ئێمە زانن ئەمە جاری یەکەمە جنابتان پێی ئەم وەڵاتی دوور ئێمە زۆر خۆشحالن هەروا کوردەکانی سیدنی زۆر خۆشحالن کە جنابتان ببینن چی حەزەکی بۆ کوردەکان بڵێ و تەی چی ئامادە کریە بۆ کۆنسێر؟ سڵاو و ڕێزم لە قوڵایی دڵمەوە بۆ هەمووی ئەو ئازیزانە گیان لە دەنگە ئێمە لە ڕادیۆی ئازیز و خۆشەویستی ئێوە کاک مستەفا گیان سپاستان ئەکەم کە ئەم کاتەان داوە بە من بتوانم هەر لێرە و پەیامی خۆم بۆ ئەو ئازیزانە کە هان لە قاڕەیەکی فرە دوور لە ئێمە

هەر ئەوەی کە کاک نەجمەش فەرمووی بە خۆشحاڵیەوە هاتوین لە خزمەتیانە بین و ڕۆژێکی بۆ ئێمەش تایبەتە تایبەتەکەیی ئەوەیە کە کوردەکانی ئازیز پێن لە نزیک خۆیان بینم لەم وڵاتە کە بزانم تا چە ئەندازێ ئەوانیش لەگەڵ هونەرمەند و لەگەڵ هونەرە تێکەڵن و ئەوجازانم کە بەها خۆشەویستیان هەیە و منی سپاسیانەکەم بەرنامەمان ئەوە یەکە لە خزمەتیان بم گۆرانیەکانم پێشکەشیان ئەەکەم بە هەر حاڵ کاری تازێکم ئەگەر بگەین گروپی موسیقا بگێت و پرۆڤەتی بکەین شڵە یەکێک گۆرانی تازەکانیشم پێشکەشیان ئەەکەم بە خۆشحاڵیەوە سپاس شاهین خانم کاکە نەجمی چ بەرنامەی تەل ئایدە دە هەیە چ ڤیدیۆ کلیپ ئان ئەم بڵێن هەن کاسێت یان سیدی هەن گۆرانی تەوی تەزە هەیە لە لە رێکا وەڵاهی من بەردەوام خەریکی کاری هونەریم کاکە مستەفا من تەقریبەن پار بوو سێدێکم بەناو هاژەی خۆزگە ئامادە کرێسەیش لە پرۆگرامە تەلەڤزیۆنەکانا چەند سوێدێکی تازەم پێشکەش کردووە لەو بەرنامەیشا بە تەمام سوێدێکی تازە خوێنم و هەروەها کلیپیش هەروا کلیپێکی هەڵپەڕکێم کردوە و کلیپێ تریشم بەتەمایە گۆرانیکم ئامادە کردو بۆ مەزعی کە ڕۆژهەڵات خۆ دەزانی هەموو ڕۆژانی چوارشەمە بەداخەوە گەنجەکانی ئێمە ئەبەنە پای سێدارە بۆ ئەو بابەتە شعریکیان بۆم ئامادە کردو خۆم ئاوازم لەسەی داناوە بەتەمام لەگەڵ وەزعەکەیشا بیکەمە کلیپ هیوادارم توانیبێتم بەشێ لەو زوڵمە زۆرەی کە ئەو ڕژیمە داگیرکەرە بەرامبەر بە خەڵکی ئێمە ئەیکات بە خەڵکی دنیا پیشان بدا. کاکە نەجمی لە ئەم پێشکەوتنێن ئەمڕۆ لە جیهان جنابتان هونەر و موسیقای کوردی لە چ قۆناغدا بینی؟ لە ڕاستیدا کاکە مستەفا گیان ئەوە جێگەی زۆر پرسیارە بۆ من، من هەمیشە لە وتوێژەکانی خۆما ئاماژەم پێ کردوە ئەو کەسانەی کە ئارانجەی موزیک ئەکەن زۆر بە داخەوە بیرێکی لۆکاڵیان هەیە وەکو شتێکی جەهانبینی موزیکی کوردی نابینن زۆر بەداخەوە تەنانەت لەوانەیە زۆر بۆ موزیکی عالمیش نەگرن ئەتوانم بڵێم هەنگاوی زۆر کەم هەڵگیرا بۆ بە دنیا ناساندنی موزیکی کوردی لە ڕاستیدا ئەوە ئەرکی حکوومەت ئێسە و پارچە لە کوردستان ئازاد کراوە ئەبوای سەر شتی زۆر بە پێز بکرای بەڕاستی بۆ ئەوەی موزیکی کوردی بچێتە ڕیزی موزیکی عالمیەوە بۆن منەیسە تۆپچۆ هەموو کوێنێ دنیا فلامێنکۆ ناسراوە یان موزیکی یۆنانی ناسراوە بەڵام بەداخەوە موزیکی ئەمە ئیستا بۆ مللەتانی دنیا نە ناسرا ئەویش هۆی ئەوەیە کە ئەو کەسانەی کە لەو بوارە ئیشەکەن و بوارە بواری ئارانجەی موزیکەکەن لە ڕاستیدا جەهان بینیان زەعیفە هەوڵیان زۆر کەم داوە بۆ ئەوەی کە موزیکی کوردی بە دنیای دەرەوە بناسێن. کاکە نەجمی دووبارە ئێمە ئەڵێن بەخێر بێ و ئێمە زۆر خۆشحال بوومە ئەم گوت و بێژ گەرجنابتان کرد ئێمە زانن توهین تەزە هاتووە تۆزێکی ماندیە هیوادارن کۆنسێری جنابتان ڕۆژی شەممە بەسەرکەوتو بە لە دوایی ئەگەر حەزەکی شتێکی تر بڵێ فەرموو کاکە نەجمی. هەر بژی من سوپاسی ئێوە ئەکەم جارێکی تر و هیوای بەردەوامیتان بەخوازم سوپاسی دڵسۆزیتان ئەکەم بۆ ئەو ڕادیۆ کوردیەی کە ئەتوانم لەم وڵاتە دوورا لەم قاڵە دوورا خزمەتێکی کولتور و زمانی کوردی بکەن کاکە مستەفا یان هیوای سەرکەوتنتان بۆخوازم جارێک تر ڕێزم هەیە بۆ هەموو کوردەکان و هیوادارم بە گەرموگوڕی بەشداری کەن لە شەوەکەمانە بۆ ئەوە یەمە هەم لە ڕێگەی دوورەواتین و ماندوویکمان تحمل کردو و هیوادارمەوە خەڵکە پێشوازی لێ بکەن بۆی پشتگری بێت

عەینی کات دەژی بزوترین کات بزر ئەبن یاین کاتی ئێمە بەحسی هونەرمەندانی کۆم بکن هونەرمەندانی وەکو ماملێ حەسەن زیرەک جەزراوی و بسەدان ئەن هونەرمەندانی کۆن لە پێش پێنجە شێ سال تا ئێستا هونەر و موسیقای وان زندوو ماوە لە ناو دلی گەلی کوردە ئایا سەبەبی ئەو تش چییە؟ کاک مستەفا گیان هەموومان ئەزانین ئێستا بە خۆشحاڵی هونەرمەندی زۆرمان هەیە بە توانا لە ناو کوردستان بە تایبەت بەشێکی ئازادە الحمدلله ئێمە خۆشحاڵین کە ئەو بەشە دەنگی ئێمە گەێنێ بە هەمووی کوردەکان بەڵام بە تەواو ئەوە کاری کوردی ڕەسەنی کوردیان وانە کردووە کە جیهانی بینجارێ ئەوەی من نازانم گەنجەکان کە تێنە پێشەوە بە هەستێکی کوردایەتی یا هەستێکی قوڵی هونەری کە کاری ڕەسەنگ بکەن نایەن و ڕاگەاندنەکان وەکو تەلەڤیزیۆنەکانش خەتاکارن لەم بەشە کە هەر کەسێک تێ هەر گۆرانیەکی کە هەر یەک با گوێچمان لێ بۆ ئیتر حەزی ناکەین جارێکی تری گوێ لێبن بڵاوی ئەەکەنەوە و من ئەوا زانم ک مقدارێکی خەتای وان مقدارێکیچ خەتای بازم ئەو بەشە ئازادەسە ک لێژنەیک نییە بەڕاستی ئەم شتانە ببینێ ئەو کاتە دیار بە تەلەزیۆنەکان بڵاوی بکەن لە خزمەتی خەڵکی کوردا بێ ئێمە ئەو جۆرە کە زانین کورد تا ئێستا زۆر ئازار و بێ چارەگی فرەی دیوە ئەلئان کاتی ئەوەیە کە هەر کوردێ هەر هونە کەسێک هەستەکە هونەر هونەرێکی هەست بێتە پێشەوە ئەرێ ئەبێ بەڕاستی وا کاری ئەدا بکە وا کاری نیشان بدا کە بتوانین بیگەنین بە دنیا و بگەین بە جەهان ئەمیش خۆیان بناسێنین بە لەو ڕێگایە بەڵام بەداخەوە ناکردێ نازانم ئیتر بڵێم لەوە زیاتر خەتای کییە هەە هەرچەند کە خودی هونەرمەندەکەش بەشێکە لەوەی کە ئەگەر هەستێکی قوڵایت قوڵی بە کوردایەتی خۆی بێ و خۆشەویستی بەرانبەر کوردستانی ببێ و بەرانبەر ئەو مەسایلە بۆی ڕووداوە حتمما ئەگەڕێ بە شوۆنەوەی کە کارێکی زۆر زۆر عزیی موجوان بکوەکو کۆنەکان کە تا ئێستش ماوەتەوە و هەمیشەی تازەکی هەست بۆ خەڵک هیوادارم هیوادارم ئەگەر گیان لە ئێمە

ئێمە زۆر خۆشحالن مە دەنگی ژنانتان بهیست ئەگەر ئاخر حەزەکی تشتەکی تر بۆ کوردەکانی لێرە بڵێ فەرموو. زۆر سوپاستان ئەکەم کاک مستەفا گیان من فرە خۆشحاڵ بووم لەم ڕێگە و گوێم لە دەنگی جەنابتان بوو و کاتێکتان دا من هەم سڵاوەکەی خۆم بگەنم بە گلایک و خۆشەویستیم نیشان بەم بەرانبەریان و تەنها تەمەناو خواهێشێکم هەیە لە کوردی خۆشەویست لەم هەر کوێنەی وڵاتەکان بە تایبەت لەم دوورە وڵاتە پێکەوە بن بە سەداقەت و بە یەکدڵی و بە یەک زمانی و بە خۆشەویستی پێکەوە بن با ئێمەی کوردیش بین بە خاوەن ئەوەی کە هیوامانایە. شاهین خان زۆر زۆر سپاس و هەر بژی و هەر هەبی زۆر سپاسی جنابتان ئەکەم. چاوی گلایتان ماچ ئەکەم و خواتان لەگەڵ هەمیشە هیوادوارم بەردەوام بن و گوێگەری ئازیزتان هەمیشە ئیستفادە بکەن لە کاری جوانی ئێوەیش.